Lacwec wa pwod wakwo dok watye ki gubu. Ento ka watamo ni Rwot Lacwec myero waring bote i kare ma nongo dong watye magoro tutwal, pe ber. Wacito bot Rwot Lubanga ma pwod watye ki kero, ma pwod watino, ma pwod wangwa neno piny maber, ma pwod watye ki gubu, ma pwod wawoto ki nying Lubanga, ma pwod wawero ki nying Lacwec. Pe dong ka dong igoro ma dong itio yat, ci dong icako wa, 'Lubanga okonya, wulwong lakwat ngati moni, an amito lareo. In pe icito alara ma dong ito atoa. Larri-ni, ca mukene bibedo ni in itamo ni nongo ilarre ci iweko iweko pe ito. Nongo iciro mere ni wek pe ito, pien pi dul komi ni wek pe ito. Ento wacito bot Rwot Lubanga ma pud watye ki kero. Katolic lwongo ni Rubanga, Protestan lwongo ni Lubanga, ci wacito bot Lubanga ki gubu. Wacito ma pud watye ki kero, en oweko an akwanyo karawa ci lare ci alare, pien an amito bedo ki Lubanga. Oweko. Jo mukene tye ki ur tutwal ni nyeri eni obedo Katolic. An abedo lapwony dini Katolic. Bad ma abedo lapwony dini Katolic, an angeyo pingo wek abedo kunnu. Pingo wek aa, an angeyo gin oweko tin alarre atye bot moro kole. Born again, an angeyo. Amyero abed dano ma pe maro kor, abed dano ma pe maro timo bal twatwal, pien ni lujogi weng pole ki ringo ki tore i Catholic, pien Catholic pe kwero pe ryemo ngati mo, in giri kong i mato kong, kong itimo ngo myero iwor ceng. ma gin gicimo oweko an gire aneno ni kenyo cik pi diyo dano twatwal. Awa abin gira ka ma nongo anongo ni konya. Dong an pe apoko dini. In nongo ineno ni ka moni konyi, ci bed iye mot. Ka inongo Katolic tye maber, bed iye. Dok itye ka gwoko liye kun ilwongo nying Rwot Lubanga, ilwongo en Lubangani. nyo racwec nyo Yecu ni walwongo en Yecu acel-li, wabed iye mot. An ma abino alarre-ni wek abed me kany mot, wek bene an bene pe abino kany ka waye ni Katolic rac nyo dini man rac nyo dini eni rac dini eni rac an pe abitimo. In nen ka ma inongo tye rwatte ki in cit ibed iye. An ma a abino atye kany-nyi wek abed iye an angeyo pingo wek atye kany. amito tipo pa Lubanga en obed agwoka wek aa abino atye kany-nyi dong bene amyero ange Lubanga ma pwod atidi ma pwod atye ki kero eni atye ki gubu-ni in bene nge Lubanga ma pwod itye ki kero ma pwod itye ki gubu man en ibola obino en ibola tye abino kadi iwinyo ni ibola cok ci icako kok ki nying Lubanga, Lubanga myero okonywa ba Lubanga myero okonywa inongo ni kite ni ngo Dako dong ibol amaki ni tab, dong ikok ki nying ogo cim bot lakwan moni ni, Myero ileg pira, an tung atye marac ci ikono ngo? Wek kicak lego bene pi yotokom. Go cim bot lakwat wa, Lakwat, leg pira, pwo Lubanga ni koma yot. Lakwat, konya ileg pira ni kit ma atye ki kero-ni, amedde ki bedo ki kero pwodi. Ento pe dong nongo i goro ma dong Ker orung pe, ci iwaye ni, 'Aa, wulwong lakwat wek oleg pira. Ci i nino olyedi dong nyig itye alega onongo ngat olarre, nyo ngat mujolo Yecu Kricito. Pe gitimo kumeno. Eni in icito ka jolo Yecu Kricito ni nongo myero akumi eni me lobo-ni pe oto, ento pe ijolo ki cwinyi weng, ki tammi mono i caa ni, 'Aa, amito tibina obed kabedo me kuc. Larre in pe ci alarre pi gwoko kumi-ni keken. Icito ilarre pi gwoko tiponi, ni tipona bicito kwene, en gin oweko dano larre. Abed maber i loboni dok bene ka ato, acit bot Lubanga tipona obed ka maber. Ineno? Ngat mo pe cito ka larre ni myero acit agengo koma eni myero pe oto, peke. Kom iyeni kit ni ngo wang oto? Neno wang Lubanga bene ineno gito? Pe ineno ma ikwo. Wang Lubanga nino ma dong in ito tiboni ka ma cito iye, nongo dong in kumi-ni pe ngeyo. Co wa neno wang Lubanga mo ma gineno ma kwo pe. Ineno wang Lubanga ni ito, ento tipo mogo ma nongo Yecu Kricito cwalo matino tino, tipo mogo matino tino-ni, tiponi aye wabedo anenone ki i lek, wabedo anenone ma nongo giri kwo en etye ki del kome ni ibedo ka neno i citail mapapat ki lanyut mapapat ento ka dong ito mono dong pat dok ki kom eno ni ineno wee so wayeyo ni wabedo cok ki Lubanga ma pud wakwo ma pud watye ki kero ineno wee.